Xtaqt l-ewwel domanda tkun waħda ta' tagħrif ġenerali. Għax ħafna drabi nisemgħu affarijiet u ma nkunux nafu dwar xiex qed qegħdin nitkellmu. X'inhija l-ewtanasja? Hekk il-kelma ewtanasja, jiġifieri li ġejja mill-Grieg tfisser propjament il-mewt is-sabiħa u infatti Ġieli nisimgħu li nitkellmu anki mill-mewt tal-ħniena għall-mercy killing. Prattikament hekk hija dak l-għemil, dak li tiddeċiedi li tagħmel, jew anki dak li tiddeċiedi li ma tagħmilx, anki n-nuqqas ta' għemil, li minnu nnifsu jew fl-intenzjoni ta' min jagħmel dik il-ħaġa jew ma jagħmilhiex, għandu li jagħti l-mewt lil persuna sabiex dik il-persuna ma tbatix aktar jew sabiex dik il-persuna, anki fil-każ pereżempju ta' anzjani jew ta' persuni trabi li jitwieldu b'diżabilità jew b'xi tip ta' diffikultà fil-forma fl-apparenza tagħhom, hemm ukoll hekk tiġi mitmuma l-ħajja tagħhom li titqies bħala ħajja li mhux ta' min jgħixha. Jiġifieri dan huwa biex ngħidu hekk definizzjoni ġenerali wiesgħa hekk ta' ewtanasja. Imma meta nitkellmu minn ewtanasja f'sens proprju dejjem qed nitkellmu minn xi għemil jew nuqqas ta' għemil li minnu nnifsu jew fl-intenzjoni tiegħu għandu li jagħti l-mewt lil persuna sabiex dik il-persuna ma tbatix aktar. L-argument illi spiss iġibu fuq l-ewtanasja huwa dak li anke inti fid-definizzjoni tiegħek semmejt il-ħasra, l-ħniena. Infatti jsejħulu mewt ta' ħniena, mercy killing. Ma nafx kemm mewt Qatt, il-fatt li jiena noqtol lil xi ħadd tista' tkun mewta ħniena. Infatti, huwa ġo huwa ħafna suġġett delikat u jmiss ħafna il-qalbna hux hekk? Għax aħna minna nfusna nistgħu ngħidu aħna poplu ħanin, inħennu, qalbna tiċkien quddiem it-tbatija tal-persuni u min kien qrib persuna li batiet, marda twila, marda terminali, jista' jitkellem aktar minni. U jista' għalhekk ikun li wieħed quddiem dawn il-każijiet jiġi mqanqal mill-ħniena imma tkun ħniena li bir-rispett kollu nistgħu ngħidulha ħniena falza jew ħniena żvijata, devjata, f'liema sens? Għaliex min iħenn dejjem għandu jipprova frott dik il-ħniena jikkura u jħares il-ħajja ta' kull persuna. Il-ħniena ma jfissirx li wieħed hekk jgħin lil persuna quddiem it-tbatija tagħha ttemm ħajjitha. U għaldaqstant, l-argument tal-ħniena huwa ħafna qawwi, infatti spiss anki minn min jippromovi, hux hekk, il-liġijiet favur l-ewtanażja, iġiblek fuq quddiem nett il-każijiet reali, għax huma reali daqs kemm hu reali u vera l-uġigħ, ta' persuni li qegħdin ibatu u li frott anki s-sitwazzjoni tagħhom jitolbu donnhom bi ħrara u x'hekk li tingħatalhom il-mewt jew jitħallew jtemmu ħajjithom. Insomma dik hija ħniena li tieqaf fuq livell ta' emozzjoni mingħajr ma tqis li fil-fatt tkun qiegħda tagħmel azzjoni li tmur kontra dak li veru għandha twassal il-ħniena, jiġifieri li għandha twassalna sabiex nirrispettaw u nħarsu l-ħajja tal-persuna anki jekk l-istess persuna titlobna li ntemmulha ħajjitha permezz ta' xi għemil jew billi nabbandunawha milli nagħtuha dik il-kura indispensabbli sabiex hija tgħix. Fil-fatt huwa, kif għedt inti, huwa forsi l-iktar argument qawwi li huwa użat favur l-ewtanasja. Argument ieħor huwa dak dwar id-dritt, għax huwa ħafna drabi, ħafna, ikun hemm min jgħid, ħajti tiegħi, allura nagħmel biha li rrid. Huwa dritt tiegħi. Però d-domanda tiegħi hija, Nafu li jeżisti d-dritt għall-ħajja. Huwa dritt fundamentali. Kull bniedem għandu d-dritt li jgħix għall-ħajja. Imma jeżisti wkoll id-dritt li tnaħħi, biex niċċaraw l-affarijiet, jeżisti d-dritt li nnaħħi ħajti b'idejja, għax hija tiegħi, li noqtol lili nnifsi, jew li nitlob lil xi ħadd joqtolni. Hekk hija infatti kuntradizzjoni xi ftit li wieħed ikollu d-dritt li ma jibqax ikollu drittijiet billi jtemm lilu nnifsu. Infatti id-dritt fundamentali tal-bniedem huwa d-dritt id-dritt tal-ħajja u jekk il-ħajja għandha sinifikat għandha sens hija l-ħajja hekk sabiex tingħata frott l-imħabba u mhux id-dritt li aħna ntemmu l-ħajjitna. U infatti anki hekk f'dik l-ittra li l-isqfijiet tagħna, l-ittra miftuħa li anki kitbu lill-membri parlamentari tagħna, huma tkellmu wkoll fuq dak id-dritt tal-awtonomija. L-awtonomija jfisser li bniedem iħossu li jista' jkollu jedd fuqu nnifsu, fuq ħajtu u fuq anki meta jmut, jiġifieri jiddeċiedi l-mewt tiegħu. U l-isqfijiet tagħna fakkruna, anki frott, ngħidu aħna m'hemmx għalfejn wieħed ikun jemmen fi Kristu biex jagħmel ċertu tip ta' raġunar u jirrifletti fuq il-fatt li l-ħajja aħna nirċevuha, kulħadd, ħadd minna ma ddeċieda hu li jibda jgħix il-ħajja Hija rigal li nirċievu mingħand oħrajn, jiġifieri, u għaldaqstant hija dejjem ħajja indisponibbli, jiġifieri ma nistax ndisponi minnha kif irrid jien, jiġifieri ma nistax jiena nuża biex intemm ħajti, dan huwa anki diskors li nużaw meta niġu biex nitkellmu fuq għemil ta' suwiċidju. Għaldaqstant l-awtonomija tal-bniedem hija dejjem limitata, mhijiex assoluta, jiġifieri l-bniedem sa ċertu punt jista' jiddisponi, biex ngħidu hekk, b'għażliet dwar kif ifassal ħajtu imma ma jistax ikun is-sid tal-ħajja tiegħu. U għaldaqstant, kif qalulna l-isqfijiet tagħna, il-ħarsien tal-ħajja jiġi qabel id-dritt, appuntu, għal-libertà tal-bniedem jew il-libertà hekk preżunta tiegħu li jissupponi li għandu dritt fuq ħajtu, jiġifieri l-ħarsien tal-ħajja huwa dak id-dritt li għandu jiġi mħares u mhux id-dritt fittizju għax fir-realtà ma jeżistix id-dritt li l-bniedem itemm ħajtu b'idejh jew jitlob lil xi ħadd sabiex itemmlu itemmlu ħajtu. Jiena, Father Richard, waħda mid-domandi li dejjem tiġi f'moħħi meta nisma' ċerti aħbarijiet u naqra ċerti aħbarijiet dwar dan is-suġġett imma anke meta nsegwi ċerti kampanji li jkunu qegħdin isiru fil-pajjiż favur favur l-ewtanasja. Id-domanda tiegħi hija din, it-tbatija tal-bniedem ma bdietx illum. Il-tbatija tal-bniedem ilha teżisti kważi sa mill-bidu, sa kemm ilu jeżisti l-bniedem, hija proprju aħna nemmnu, bħala Nsara nemmnu li hija konsegwenza tad-dnub li bdiet sa mill-bidu, jiġifieri għandna anka l-ġrajja, il-ġrajja tal-bniedem. Hemm Jiġifieri, għaliex propju llum qegħdin inqajmu dawn il-kampanji u dawn l-argumenti jekk it-tbatija ilha teżisti minn dejjem? Din, għaliex ma kinitx minn dejjem? Mbagħad illum l-argument ieħor huwa illum meta l-mediċina, ħaġa pożittiva, għandha tant mezzi, M'għandhiex il-mezzi biex teqred it-tbatija, imma għandha l-mezzi biex ittaffi t-tbatija. Allura meta l-mediċina avvanzat tant li għandha l-mezzi biex ittaffi t-tbatija, għaliex inqajmu l-argument illum favur li toqtol il-bniedem? Hekk Joe din hija mistoqsija li tgħinna sabiex jekk inqabblu l-ewtanasja u dil-kwistjoni mal-quċċata ta' muntanja nistgħu ngħidu li taħt hemm muntanja sħiħa. fis-sens li l-ewtanasja proprju u r-raġunar favurha jiġi minn realtà li l-bniedem illum dejjem aktar iħossu skomdu jew uneasy quddiem ir-realtà tat-tbatija u anki r-realtà tal-mewt. Fis-sens li anki hemm studji interessanti fosthom ta' ċertu wieħed Philippe Ariès li kiteb Franċiż essai sur l'histoire, li dan interessanti qal li, per eżempju, fil-seklu għoxrin, is-seklu li għadda, u naħseb issa għadna sejrin hekk, il-mewt ħadet post is-sess bħala tabù fil-kultura tal-Punent. Bħalma qabel ma stajtx issemmi s-sess, issa anki il-mewt ħadet postu, jiġifieri bħala the forbidden subject li ħadd ma jaffronta. U infatti hu stess jinnota kif it-tfal dejjem aktar qegħdin Qisu ndawruhom, nindukrawhom b'realtà li taħbihom mill-fatt tal-mewt. Per eżempju, jiena niftakar meta kont l-Italja kien hemm tendenza li tal-inqas hawnhekk Għawdex mhijiex daqshekk qawwija li t-tfal jiġu għal kollox imċaħħda milli jattendu funeral anki tan-nanniet tagħhom. U dan kollu f'għax irrid nasallek minn daqshekk 'il bogħod, qisu, fuq il-fatt li jekk il-bniedem għandu diffikultà jaċċetta r-realtà tat-tbatija u anki r-realtà tal-mewt, allura quddiem il-mezzi li qiegħed dejjem aktar jikseb permezz tal-għerf tiegħu, il-mezzi anki tal-mediċina, qed jużhom ukoll, donnu b'kuntradizzjoni, nerġa' ngħid, biex dik il-realtà tat-tbatija u tal-mewt jipprova jaħrabhom jew inkella Biex tassew jevita l-mewt qisu jeħodha f'daqqa l-mewt ħalli ma jkollux ċans jinduna li ħa jmut u jiddeċiedi hu li jmut qabel jinduna li li ħa jmut. U dan kollu iġib din dan ir-realtà. Jiġifieri minkejja li hemm ċertu tip ta' użanzi ta' ewtanasja anki fis-soċjetà klassika, fis-soċjetà Griega u Rumana jiġifieri qisu anki qabel Kristu hemm xi tip ta' atteġġjament fejn persuna li kienet anki titwieled b'ċertu diżabilità, ċertu tiġi sfigurata, kienet tiġi maqtula. Jiġifieri mhijiex prattika għal kollox ġdida. Imma proprju bil-miġja tal-Kristjaneżimu u anki l-attenzjoni hekk li l-Vanġelu ta liċ-ċiviltà umana lejn il-kura tal-bniedem, minn xi ħaġa maġika proprju l-mard sar xi ħaġa li anki l-bniedem jipprova juża l-mezzi li għandu biex jikkurah, din il-ħaġa, ir-realtà tal-ewtanasja għal sekli sħaħ sparixxiet hekk mill-kuntest tagħna, mill-kuntest tal-Punent. U imbagħad reġgħet daħlet meta, meta bil-mod il-mod daħlet l-mentalità ta' dak li huwa utli, jgħidulu utilitariżmu, jiġifieri dak kollu li prattikament ipoġġi l-bniedem fuq il-livell ta' jekk jipproduċi validu, ma jipproduċix huwa piż. Huwa wkoll xi ftit il-mentalità tas-suq, jiġifieri jekk int tista' tipproduċi, tipproduċi allura jiena ngħinek tgħix, jekk int ma tistax tipproduċi Bħalma narmi l-oġġetti anki lilek jistni nurik kif tista' ttemm ttemm ħajtek. Anki element ieħor qisu huwa l-kultura wkoll ta' x'nifhmu bil-pjaċir. Jiġifieri aħna dejjem aktar se nkejlu l-ħajja tajba jew the life worth living bħala dik il-ħajja li fiha jiena jiena b'saħħti, jiena nieħu nieħu gost, nieħu pjaċir. U l-ħajja li rrid nevita akkosta kollox hija l-ħajja ta' tbatija, tal, ta' ċertu tip, ta' dak li joħloq l-idwejja. U dan, li jissejjaħ proprju edoniżmu, jiġifieri tfittxija għall-pjaċir fih innifsu, qed wassal ukoll sabiex il-bniedem iħossu skomdu, mhux kapaċi jaqra din ir-realtà ta' tbatija u tal-mewt. B'konsegwenza, allura, minkejja, appuntu, l-iżvilupp tat-teknoloġija, anki medika, fil-qasam tal-mediċina, Sabiex ittaffi l-uġigħ, għandna sitwazzjoni fejn il-bniedem dejjem aktar jitlob il-mewt. Biss forsi nżid xi ħaġa oħra. Għandna wkoll realtà ġdida fi żmienna li huwa l-fatt ta' l-istess progress tal-mediċina ħoloq każijiet fejn anki għandek dejjem il-linja li trid taqta' trid tagħżel bejn li takkumpanja u tagħti l-kura meħtieġa lill-pazjent u li tevita mill-banda l-oħra imma li tagħmel kura żejda u inutli fuq il-pazjent, jiġifieri dik li tissejjaħ bl-Ingliż therapeutic obstinacy, jiġifieri jissu twebbis ir-ras li wieħed jagħmel affarijiet li huma inutli fuq il-qasam, fuq il-kamp mediku. Allura Illum ukoll jista' jkun li n-nies jkunu tant impressjonati bil-kura li ssir, xi kultant tkun kura forsi żejda, jew hekk jarawha, li jibżgħu mit-tip ta' trattamenti li huma stess qishom ma jridux. Imma aħna m'aħniex qegħdnin nitkellmu hawnhekk dwar każi li inti tipprova ttawwal il-ħajja, imma aħna qegħdin nitkellmu dwar każi li inti tittermina l-ħajja. Mhux hekk? Jiġifieri, ehm, però f'dal-kuntest kollu inti semmejt anke dawn il-persuni li jitolbu għalihom infushom eh, li jtemmulhom ħajjithom imħabba tbatijiet li jkunu qed jaraw anke persuni li forsi għadhom ma waslux f'għal mument ta' tbatija imma ikunu qed jaraw dak il-mument ta' tbatija resaq lejhom. Ma taħsibx li ħafna drabi dawn il-persuni mhux mit-tbatija nfisha jkunu qegħdin jibżgħu imma mill-fatt li ħafna drabi fis-soċjetà tal-lum it-tbatija jkollhom jiffrontawha waħedhom illi ma jsibux is-sapport meħtieġ biex huma jaffrontaw dik it-tbatija? Jiġifieri jiena smajt kummenti, il-biża' li da jew di ħa tbati imma ħa tbati waħedha. Jiġifieri ħafna drabi. U għalhekk tqum id-domanda dawn il-persuni li r-realtà tagħhom hija waħda vera li illi mhux qiegħed f'dik ir-realtà forsi ma jistax jitkellem daqsu jew daqsa. Però id-domanda hija L-ewtanasja hija t-tweġiba għalihom daw? Huma l-ewtanasja li għandhom bżonn daw il-persuni? Jew jew is-sapport b'kull mezz, b'kull mezz biex dik is-sitwazzjoni huma jaffrontawha bl-inqas tbatija possibbli u u bl-għajnuna bis-sapport, bl-appoġġ tal-oħrajn? Hija mistoqsija tajba għax infatti biss wara l-għajta jew il-karba sabiex il-pazjent jew il-persuna quddiem tbatija li ħa tiġi fuqha tagħmel li ħadd jew hi stess titħalla ttemm ħajjitha, hemm proprju taħt dik il-karba hemm għajta sabiex il-persuna tiġi mismugħa u akkumpanjata. Infatti Anki hemm dawk il-famużi fażijiet ta' ċertu studjuża ta' Kübler-Ross fuq il-kwistjoni tal-fażijiet ta' meta taċċetta aħbar bħal pereżempju aħbar ta' telfa jew il-fatt li ħadd tmut. U wieħed mill-phases huwa dak li wieħed jaqa' f'depression, qisu sakemm jaċċetta l-ħaġa ma jaċċettahiex. U proprju f'dak l-istat wieħed jista', ovvjament, fi stat iddisprat, dak ma meta aħna nkunu naqra ddisprati jew imrekknin fuq xi ħaġa ngħidu affarijiet li we don't really mean what we say, imma jekk xi ħadd ikun kapaċi jmur lil hinn minn dak li qegħdin ngħidu u jisma' Qisu fil-fond qalbna xi trid tgħid, allura kapaċi aħjar naqraw is-sitwazzjoni ta' dawn il-persuni. U allura bħalma qiegħed tgħid inti Joe, spiss wara din il-karba qisu hemm il-fatt li agħtu każi, jiġifieri mhux sempliċement isma' agħtuni l-istrumenti tal-mewt imma ħudu ħsiebi. U huwa fatt, jiġifieri li tissejjaħ, taż-żmien qisu l-fatt li l-mediċina saret disponibbli u żviluppat u l-fatt anke li l-isptarijiet saru dejjem aktar iwieġbu għal ħafna pazjenti u persuni qed iġib sitwazzjonijiet anke ta' abbandun jew inkella m'hemmx dik l-attenzjoni dak il-wiċċ dik it-touch umana mal-pazjent li jispiċċa jispiċċa waħdu dan huwa dan huwa fatt reali jiġifieri anke n-nurses tagħna li tant jagħmlu xogħol kbir u hawnhekk ta' min isellmilhom u jibqa' jitlob għalihom u anki jagħtihom is-sapport kollu imma quddiem tant eżiġenzi biex ilaħħqu mal-affarijiet jispiċċaw spiss għandhom ħin għall-magni li jikkuraw il-pazjenti imma mhux tant għall-pazjenti nfushom.
Pazjenti u dan iwassal biex dik il-labba dak is-solitudni li tissemmi inti toħloq il-fatt li wieħed iħossu iħossu hekk li jrid Is-soluzzjoni waħdanija hija li jtemm ħajtu f'idejh. Tant hu hekk li hemm min jitkellem mill qabel l-ewtanasja vera u proprja li semmejna, li wieħed jagħti l-mewt lill-pazjent biex itaffilu l-uġigħ tiegħu. Hemm l-ewtanasja psikoloġika, jekk wieħed iħossu abbandunat, abbandunat, Hi aktar iħossu, iħossha iebsa din il-ħaġa. Din hi realtà li s-semmija tagħna lkoll nistgħu nifhmu, anki meta jkollna naqra ta' uġigħ ta' ras, jien tal-inqas, anki sal-lum għalkemm għandi 32 sena, jekk inkun id-dar u xi ħadd, jiġifieri mill-ġenituri, jgħidli kif inti u ħafna aħjar milli nkun bl-uġigħ ta' ras hawnhekk is-seminarju waħdi. Il-bniedem għandu bżonn din il-preżenza u l-istess Cicely Saunders li waqqfet il-moviment tal-hospice kienet qalet li aħna spiss mhux tweġiba għandna għal dal-pazjenti, speċjalment dawk terminali, imma għandna preżenza x'noffru u forsi fuq dik hemm bżonn li anki aħna nirriflettu ftit aktar u ma nikkuntentawx ruħna bħala soċjetà li quddiem wieħed li qed jokrob u qed jgħidli oqtolni jiena ngħidlu mela ħa ħa noqtlok imma imma tgħidlu isma' quddiem dik il-karba hekk tagħtih dak li tassew jeħtieġ u dan Tista' tkun sejħa
minn naħa tiegħu kważi għal għall-għajnuna għall-preżenza tiegħu għall-attenzjoni hux hekk? Hekk hu, soċjetà responsabbli proprju tipprova twieġeb għall-bżonnijiet aktar profondi tal-bniedem, mhux sempliċiment huwa, dan jiena nipparagunah, forsi jinstema' ftit banali u niskuża ruħi, imma nipparagunah għax jiġifieri jekk xi, anki t-tfal tagħna, mhux dejjem nagħtuhom li jridu imma dak li għandhom bżonn. Issa hawnhekk ovvja mhux qed nitkellmu fuq kapriċċ, il-bniedem li qed ibati ħaqqu ħafna rispett quddiem il-marda tiegħu, nerġa' ngħid. Imma anki hemmhekk is-soċjetà trid iqisu terfa' l-piż tal-marid mhux sempliċement qisha tħares xi mkien ieħor u sempliċement tagħtih l-istrumenti tal-mewt. Qisu din hija l-għażla li għandha s-soċjetà. Quddiem bniedem li qed jokrob għall-mewt x'ħa nagħmel? Neħles minnu, jiġifieri sempliċement nagħtih li qed jitlobni, jew nerfa' l-piż tiegħu, jiġifieri nipprova nifhem tassew x'għandu bżonn u x'nista' nagħmel jiena. Jiġifieri I take the longer road, the extra mile li jgħellimna Ġesù, appuntu ħu jekk jitolbok mil taħt qatih tnejn, jew ħa nipprova sempliċement nieqaf fuq dak li forsi jien bħala soċjetà bl-abbandun tiegħi, bl-iżolament li jiena ħlaqtlu wassaltu sabiex jitlob hekk dak li fil-fatt qiegħed jitlob, jiġifieri l-ewtanasja. Meta meta tisma' l-argumenti favur l-ewtanasja u meta tinduna bil-kampanja fina li hemm għaddejja fil-pajjiż, jibda jiġini d-dubju jiena. Imma jekk tidħol din l-ewtanasja, darba tidħol din l-ewtanasja, tista' Hemm il-possibiltà li din issir kważi biż-żmien issir in-norma ta' kif aħna nibdew immutu. Ftit ta' żmien ilu kien hemm settur mill-qasam parti mill-qasam mediku li kienu qegħdin jilmentaw fuq it-twelid. Fuq it-twelid, kif it-twelid naturali llum ħafna drabi ġie mibdul, ġie rriplejsjat permezz taċ-ċesarji, li jsiru ċesarji għax eħfef għax aktar malajr, mingħajr mingħajr forsi ma jkun hemm bżonn meta l-omm tkun tista' teħles anke b'mod naturali. Jista' jiġri l-biża' jista' jiġri l-biża' illi jiġri l-istess ħaġa f'dan il-każ illi biż-żmien l-ewtanasja ssir il-mod in-norma ta' kif imutu anke fuq affarijiet inqas gravi fejn għandek persuna għaddejja minn depression B'dipression qawwi jgħidlek, jiena rrid immut. Oqtolni, tini l-ewtanasja, tini injection. Jiena naħseb, sfortunatament, kieku wieħed jixtieq iwieġeb le, imma dak li jissejjaħ f'dawn it-temi l-slippery slope effect jeżisti, jiġifieri slippery slope bħaż-żurżieqa. Jiġifieri jekk tidħol il-bieb ħa jsir aktar usa' biex jidħlu affarijiet oħra u biex tinbidel anki mentalità. Tgħid li jekk hawn min jaqbel mal-ewtanasja il-mentalità diġà daħlet imma huwa fatt ukoll li l-liġijiet jiffurmaw ukoll il-mentalità ta' soċjetà bil-mod il-mod u anki kapaċi jbiddlu l-mod ta' kif il-bniedem iħares lejn ħajtu u anki lejn ir-realtà ta' madwaru. Għaldaqstant huwa minnu, jiġifieri hemm ukoll wieħed jista' jara u u naf li qed isir anki xogħol f'dan ir-rigward f'postijiet bħall-Belġju fejn ilu snin mhux ħażin li hemm l-ewtanasja, tisma' affarijiet li jixxukkjawk. Jiġifieri dan xi ntej tisma' l-anzjani jibżgħu jmorru l-isptar għaliex hemmhekk jafu li ħa jidħlu tajbin u ħa joħorġu mejtin. Anke bla ma jitolbuha huma. Mingħajr ma jitolbuha huma, huwa fatt li anki jistgħu ċertu sentenzi jippruvaw inaqqsu r-responsabilità tal ta' min jagħti tal ta' min jagħti proprju il-mewt lil dal-persuni. X'inhi toħloq il-mentalità, toħloq toħroġ tinħoloq il-mentalità, tinħoloq dik li tissejjaħ anki ewtanasja soċjali, jiġifieri s-soċjetà stess tant tħares lejn sempliċement il-kwistjoni ekonomika, jiġifieri anki kemm spejjeż tinvesti fil-qasam tas-saħħa li tispiċċa mbagħad qed twassal messaġġ indirett lil min hu għapiż għas-soċjetà, isma' inti agħmel favur lilna u temm ħajtek, tippruvax qisu tixrob mir-riżorsi tagħna, la jien qed nagħtik il-mezz għalfejn qed tipprova tippersisti. Jiġifieri x'in tinħoloq dil-mentalità u dan l-isqfijiet tagħna wkoll semmewha f'dik l-ittra lill-parlamentari Huma stess huma stess qalu li propju x'in tidħol din il-ħaġa, din il-mentalità, il-bidla fil-kultura, anki l-mod kif inħarsu lejn l-anzjani tagħna, il-persuni b'mard kroniku, il-persuni b'diżabilità u kundizzjonijiet oħra tinbidel u nkunu naqra naive, jiġifieri u u mhux korretti jekk dak li jkun jgħid hu le sa hawnhekk biss ħa naslu, għall-każijiet estremi biss. Mhuwiex minnu għax fejn daħlu Proprju jien illum smajt pereżempju wieħed il-video xi ħadd jgħid mill-European Institute of Bioethics mill-Belġju stess din il-persuna tgħid tgħid tgħid tiftħux il-bieb għax intiftħu il-bieb il-bieb ħa jitwessa' aktar, ħa jinfetaħ aktar mhux ħa jingħalaq. Jiena, jiena għandi ħafna domandi oħrajn imma l-ħin wasal biex jintemm. Però fuq din irrid, irrid insaqsik, jiġifieri jiena, jiena nara l-effett li ħa jkun hemm fuq il-qasam mediku pereżempju fejn il-mediċina, t-tabib, in-nurse suppost qegħdin biex isalvaw il-ħajja imma llum ħa ntuhom il-liċenzja li joqtlu jekk, jekk tidħol din liġi. Il-liġi qiegħda hemmhekk biex tipproteġi l-ħajja imma ħa noħolqu każi fejn il-liġi hija stess tippermetti l-qtil. Imma, imma jiena d-domanda tiegħi xi ħaġa li diġà aċċennajt għaliha inti issa meta semmejt il-qasam ekonomiku. Jista' jkun dan huwa mod konvenjenti ħafna kif aħna ntaffu l-piż finanzjarju minn fuq il-pajjiż, minn fuq is-servizzi soċjali, minn fuq il-qasam tas-saħħa, li għaliex tiġik ħafna irħas li persuna tagħtih injezzjoni u daqshekk? Milli, għax ħafna drabi aħna naraw stampi fuq l-internet u fuq il-mezzi tax-xandir u fuq il-gazzetti ta' familja qegħdin flimkien u l-ieħor bit-tabib bl-injection f'idejh, ħajtek l-aħħar injection. Sewwa, imma min-naħa l-oħra jista' jkun dan huwa mezz konvenjenti kif aħna ntaffu l, għax dak kif jgħid il-Papa Franġisku, illum kollox sar jissarraf flus.
Il-possibilità fil-fatt hemm qiegħda u anki bħalma għedna qabel anki l-ewtanasja kif reġgħet daħlet fil-kuntest taċ-ċiviltà tagħna daħlet propju pari passu ma' l-industrilizzazzjoni mal-kwistjoni ta' ekonomija, utilitarjiżmu, jiġifieri profitt, produzzjoni, prattikament ara meta l-bniedem jiġi trattat bħala oġġett, bħala prodott u hu stess qisu jibda jittratta l-ħajja tiegħu bħala prodott li jiddisponi minnha x'ħin irid, allura mbagħad dan kollu il-bniedem jispiċċa jidħol fl-equation tas-suq, jiġifieri jispiċċa oġġett f'kultura tal-iskart li jsemmi Papa Franġisku fejn anki għal raġunijiet ekonomiċi wieħed jadotta jadotta sistemi li proprju jmorru kontra hux hekk il dak li għandha tkun is-soċjetà, jiġifieri soċjetà għas-servizz tal-bniedem. Father Richard, ħa jkolli waqfek jiddispjaċini għax skadilna l-ħin diġà, però nixtieq ikollna okkażjonijiet oħrajn fejn inkunu nistgħu nagħmlu diskussjoni iktar fit-tul għaliex għax hemm diversi f'diversi punti oħra li aħna nistgħu immissu. Nirringrazzjak tal-opportunità u nħeġġeġ anki lis-semmiegħa bħalma għedt inti li jinfurmaw ruħhom u programmi bħal dawn jgħinu sabiex wieħed anki jipprova jirraġuna u jifhem aħjar fuq ix qegħdin nitkellmu. Grazzi ħafna mill-ġdid. Grazzi lilek. Dak kien Father Richard Farrugia li huwa Professur tal-Morali fis-Seminarju t'Għawdex imma hu wkoll ir-Rettur tas-Seminarju t'Għawdex.